sautaura kuti isusu tichazongoendawo kuna ded god tisina mbobvira tamboshandawo muno munyika kana mbobatawo ka 50 dollars kasina kana urongwe ah, iwe baba mandebvu inguva ndakati isusu wani hatimo mudatabase raded god wani nekuti a ah, everyday tonge chingochema baba kungomuka kuchema kurara kuchema kufamba kuchema haa zvakaoma izvi kuti zvinhu zvedu zvichangopera zvakadai so kana tichazongoitawo chinese wake up kumadying minutes asi haa jirafu shamari ka upenyu hunoda kungoshinga shinga uyu bhozi haa zvinogona kuitika anytime baba zvinogona kuzoitika baba tato kuma 99.9 uku yes baba Mm, une 99 years unenge wakuita chii manje haa chero kwenge wani mwazha wani akapiwa bviravira rejagwa ane kumawaya yezu aimbozvigaya haa ah, taura ko hazvidi kuneta izvi ndopaya pakazonzi katengai mafuta chikomba chisati chadzoka paya paya haa ah, mheno baba so mati nhasi zuva rongonyura here tisina kana zvataedza baba e, ndikutofunga kuti he eh, totsvaga mari sei muzuva ranasa kahaso ukatoday ava aya kwada zistake plan ava ziplan isina mabhonzo eh, honaka iyoyo anditi unoita n'anga nhasi apa mwana sekuru the end mm, baba mandebvuka Ah, mari toida zvedu asi ah, zvegodo bazi here mudhara mm, zvotyisa izvi haa iwe vanhu vari kuda kubatsirwa kunze uku shamari plus vanhu vakaomerwa ka saka vanhu ava kutoda kuinhenzwa baba kusumudzirwa baba munyaya dzemaspiritual what what mm. handi ikoko baba tinotora vanhu mara tatova nagodo bori baba but anyway handei zvinotyisa ndozvine mari zvacho handei baba

nekuti haa baba nzara yacho yatotirovai baba mm. haiwa haiwa kuita kunge mbavha dzikurohwa nemboma nemapurisa baba ah, baba mandebvu musatye mdhara handiti mafulaya takakanda here baba tonazi yesei baba kumusika kumabhawa baba nekumachurch futi baba takakanda baba kuti isusu tisu tinopedza ka tisu vana the end takakanda futi kamafulaya baba madhibha here baba eh, nekupaliamendi uku eh nekuzvipatara apa hedu isusu haa tisingapedze baba tinongotsvagawo mari haa pakaipa baba nhamo baba inoitisa zvinhu zvose zvese baba nhamo inoitisa munhu zvese zvese baba plus wonaka vanhu vakaona mbiya mbiya izvi madende dende Zvihutsi hutsi izvi nezvimatehwe tehwe nemi nhengai baba haa vanobva vatofunga kuti pamwe tinopedza eh. haa vanotogaya kuti tinoona kudarika ziso baba asi mm, baba va tane 69 hours baba tisati anombodya kana kutsenga kana anything pana munotifunga kuti dhiri redu rinobudirira here haa ndakufunga kusiyana nazvo haa jirafu shamwari shinga shamwari hautoda kuita give up izve so tisati tatombotanga baba zvinonzi kufa kwomurume baba kupetwa kuswa mukofini baba oh, inzwa iwe pane noka pane noko ah, zvedu zvaita zvedu zvaita eh, ah, ah, ah, ah. pinda pinda pinda ngenani ngenani muzukuru ngenani muzaya makadii makadiiko wanasekuru venyika wanasekuru the ending ah tinodakara muzukuru uri seiko muzaya e muzukuru ndaona wakaremerwa zvikuru zvisingaite kunge munhu akatakura dhishi remango risina kana kumbotengwa kana one mango atenderera 65 maraini achiti mengo mengo dzisingatengwe ndiri kuona wakaremerwa kunge munhu ane guhwa ane hana ine 2 gig adoda kunoudza vanhu nyaya yaaudzwa e haa zvakaoma ana sekuru e ndakapuhwa kamwe kapeni so kapenzura kainzi he mazuva iwayo wakanyora zvaunoda he zvinobva zvabuda zvinobva zvaitika he saka eh, ndakambonyora baba ndainyora vana sekuru ndichiona zvono zvose eh, zvondaida ive ndikungonyora kuti mudzimai eh, aiva atonoka dhobva apinda eh, eh, asi eh, nezuro manje eh, eh, peni yaye yakazoita chipuka eh, eh, yakachinja baba iri kutaura zvekuti iri kuda ropa iri kuda dehwe mm, haa zvakutondinetsa vakomana that's why ndauya paana eh. so ndaona posta renyu kuparliament uko eh, kwananga ndichimbo tendera tenderera ndichimbo ona zvangu marounds kuti haufa ndopandaona makanzi eh, eh, ndimwana the end vanopedza zvinhu zvose izvi eh, zvikunetsa munyika muno eh. ha
kachipuka kakaita sekwe kako kanokutyisidzira iwe murume mukuru kudai iwe isusu tisu vanonzi vana sekuru the end Vana sekuru magumo tinopedza zvese zvinonetsa izvi. Kari kupi kanhu kacho tikapedzerewe. Oh, iwe une mari tiuraya chipuka chikukunetsa ichocho. Ha, ah, makandisotera dhiri iro vakomana ka. Ndokupaya 50,000 American green chaya chayo. Oh, iwe chiripiko chinhu chacho icho. Iwe, iwe tati chiri kupi chimupfanha chacho chikukunetsa tichipedze keriya now now. haa okay eh, mukomana pinda musangane nana mazvikokota ava vana the end ava and anodhara the end eh? ibva pano ibva pano nechinhu chako ichi yowe yowe maiwe ii muzukuru ibva pano nechinhu chako chii isu sinongogona kurapa chete yowe plus tichangovhura nhasi ii ah, ah, ah, maiwe ko munoti muri ana the end musiri ana the end muri ana the start manje mukomana ndakutomusiya pano ameno munokandireko maposta musingazvigona izvi chipedzisai katione pedzisai pedzisai
ii usadaro kani musharukwa ii dedi godi akeni here nekunyuhwa so redu here mai wenyu awenyu wemai